די אייבערשטער העלפן זיי א קטן גדול גדול יהיה, עליעזר שלמה זאל די אייבערשטער העלפן זאל אויסוואקסן א גרויסער צדיק און זיי אריינראטן אין די נאמען פון א גרויסער צדיק און ער זאל אויכעט גיין אין די אין די פיס טריט פונעם טאטן און פונעם זיידן לא מישי מפיך מפי זרעך ומפי זרע זרעך, וואס הייסט א צדיק? מענטשן האבן א טעות, א צדיק איינער וואס קוטשקעט זיך איין אין די רישוואלקע, זיצט זיך ביי זיך, א צדיק אין פעלז! צדיק אין פעלז, און מוהראש האט אלץ נאכגעזאגט פון זוהר, ווי עס שטייט אין זוהר הקדוש, ווען נח איז ארויסגעקומען פון די תיבה, האט ער זייער געוויינט, זאגט די זוהר הקדוש, ער האט געזאגט רבונו של עולם די גאנצע וועלט האסטו חרוב געמאכט, האט אים די אייבערשטער געזאגט די ראיה שתיה, ביסט א פאסטוך א שוטה, יעצט וויינסטו? האט דער גוטער גיי ברענגען א מבול, דעמאלטס האסטו געדארפט זען וואס דו קענסט טון, אברהם אבינו ווען דער אייבערשטער האט אים געהייסן, דער אייבערשטער האט מיט דיך איבערדרייען סדום, האט זיך אוועק געשטעלט, ער האט פרובירט אלע פעולות שבעולם אז א צווייטער זאל אויכעט האבן האבן א לעבן, נישט פשט ער האט זיך איינגעוויקלט אינעם תיבה, ס'איז דא צוויי סארט צדיקים זאגט דער זוהר הקדוש, ס'איז דא א צדיק אין תיבה, שוין ער האט באהאלטן, איך מיט מיין ווייב און קינדער אלעס מסודר. נאכן דא איינער וואס זאגט איך גיי ארויס אויפן גאס, איך מוז טרעפן נאך א בחור, איך מוז טרעפן נאך א אינגערמאן וואס ווייסט נישט אז דער אייבערשטער דארף אים און איך וויל אים מחזק זיין. טוטס גוט קוקן, א אינטערעסאנטע זאך, ווער פארשטייט וואס הייסט איינער וואס געבט חיזוק? כ'האב פריער גערעדט מיט דיר ר' נחמן, ווער איז מעריך, ווער שאצט אפ איינער וואס טוט מיט א צובראכענע בחור? נאר איינער וואס האט אים שוין אליינס געקלאפט אין פענסטער די פראבלעם, איינער וואס אלץ גייט אים גוט, ביי אים איז אלץ איבעריג, וואס דארף מען חיזוק, וואס דארף מען ס'חזקות חזקות ס'חזקות, געענדיגט, זיך אריינלייגן די קאפ אין לערנען און שוין, און וואס, אכצן שעה רציפות, ער ווייסט נישט וואס דו רעדסט, ער דארף נישט, פלוצלינג קומט ער און ער גייט שוין נעמט שוין א ברכה פון דיר, און ער שוין ער געט דיך שוין א גוט ווארט, וואס איז געשען? ס'האט שוין געקלאפט אויף איינער פענסטער אויך, דער ווייסט שוין וואס ס'הייסט א אידיש קינד, קען דאס נישט מסביר זיין, מ'קוקט אויף א מייפעץ, א מייפעץ גייט אין בית מדרש מיט ספרים, מיט מיט מ. ארויס פון דא! קיינער דארף עס נישט האבן די ביכלעך! דו דארפסט עס נאכנישט האבן? ס'דא מענטשן וואס דארפן עס שוין האבן פאר די קינדער, וואלוואס זאגסטו מ'דארף עס שוין נישט האבן? איינער וואקט דורך א דראג סטאר, וואס פעלט אויס די גאנצע דראג סטאר? זיי מחותן, וואס פעלט אויס דעם גאנצן דראג סטאר? א מענטש באקט דורך א דראג טעסט, וואס פעלט עס אויס? דאס איז פאר די הארץ, דאס איז פאר די לעבער, דאס איז פאר די לינגען, און דאס איז פאר די צוקער, וואס פעלט עס אויס? ביסט געזונט, וואק ווייטער. ס'איז דא אידישע קינדער וואס דארפן האבן פאר די הארץ, דארפן די דעם מאכן די בלוט, מען דארף אים העלפן מיט די צוקער, פיין. ווער דארף די ביכלעך? ווער דארף די ספרים? ארויס פון דא! אנטשולדיגט, דארפסט עס נישט האבן, דאנק דעם אייבערשטן אז דו ביסט מסודר. אפשר מארגן דארפסטו עס האבן. אפשר מארגן א קינד געטראפן א שלעכטע חבר האט אים עפעס געוויזן שטילערהייט אויף א טעלעפאן שוין ער האט שוין נישט קיין געפיל צו לערנען איז די אייבערשטער העלפן אז דיין זון לעזער שלמה זאל דיך נאכמאכן און דעם טאטן נאכמאכן א גאנצע משפחה און מפיץ און דאס מענטש קוקט איבעריג בחורים קומען אלץ מיר בעטן ברכה זאג איך דארפסט א ברכה? בעט איינעם וואס גייט אין גאס טיילן ספרים דאס איז נישט עפעס א קוק אן דעם משוגעים וואס טיילן ספרים משוגעים? דאס איז מענטשן מיט ווייבער און קינדער, מיט הייזער, און דארפן באצאלן רענט, דארפן באצאלן מארגעדזש, די זענען ארויסגעגאנגען ראטעווען דיינע קינדער!